Үтүө күнүнэн Тааттам улууһун уонна Саха сирин олохтоохторо, бука барыгытын бу бүрүүкэн кэлбит хамсык ыарыыны утары биһиги бэйэбит төрөөбүт дойдубутугар үүнэр эмтээх оттортон хайдах чэй оҥорор туһунан эһиэхэ сүбэлиэм этэ Бу кэлбит ыарыы, биллэн турарыттан киһиэхэ барытыгар иммунитета мөлтөх буоллаҕына, түргэнник киирэр дииллэр. Ол курдук бу оҥорон иһэр чэйдэрбит биһиэннэрэ иммунитеты бөҕөргөтөр, араас битэмииннээх отторбутун мунньан бу чэй оҥорор чэй оҥорорго үөрэтиэҕим Бэйэбит төрөбүт дойдубутугар үүнэр эмтээх оттортон киһи эҥэмтэлээҕин талан, бэйэтигэр чэй оҥостуон сөп. Ол курдук биһиги бу кучу оттон чэй оҥорооччубут. Ол курдук кучу оту э от ыйыгар үргээн баран ол курдук суогун ыган маҕаһыыҥҥа ылынар курдук хара чэй оҥорон таһаараҕын, хатараҥҥын. Уонна буоллаҕына бу чэйи киһи уһуннук испэт, бардардаххына бу маннык хараҥа өҥнөөх хоп-хойуу чэй буолан тахсар. Бу чэйи ый эрэ устата иһиэхтээххин, ый устата иһэн бараҥҥын хайаан даҕаны икки хааҥҥын сынньатаҕын, икки-үс ый устата, онтон салгыы эмиэ биир ый иһэҕин. Ол курдук сылы быһа тохтуу-тохтуу истэххэ наһаа элбэх ыс битэмииннээх, учуонайдар этэллэринэн, Лимоннааҕар ыс битэмиинэ алта төгүл элбэх буолар эбит бу кучу чэйгэ, ону таһынан иҥэмтэлээх веществолара наһаа элбэх. Ол курдук өссө күһүн от-мас хагдарыйбытын кэннэ бу хаппыт сэбирдэҕи ыламмыт биһиги эмиэ хатараммыт буурхабы курдук чэй оҥорон таһаарабыт уонна бу чэйбитин буоллаҕына бардаран бараммыт биһиги сыл устата иһиэхпитин сөп, һубу курдук хоп-хойуу хапхара чэй буолар. Маны сылы быһа да истэххинэ, эһиги организмҥытыгар туох даҕаны улахан буортуну аҕалбат. Эмиэ ыс витамина алта төгүл лимоннааҕар элбэх, оннуттан биллэн турар эмтэлэх веществолары наһаайбахтар. Ити курдук бу кучу чэйдэрбитигэр биһиги өссө эбии бу туох моонньоҕон сэбирдэхтэрин эбэн биэриэхпитин сөп, оччоҕуна Битэмиинэ күүһүрэр. Бу моонньоҕон сэбирдэҕэ эмиэ киһи иммунитетын үрдэтэргэ наһаа туһалаах. Ону таһынан бу дьэдьэн сэбирдэҕин эмиэ буккуйан биэриэхпитин сөп. Бары билэргит курдук бу дөлүһүөн отоно эмиэ наһаа туһалаах киһи организмыгар. Ол курдук бу дөлүһүөн отонун бытарытан баран эмиэ чэйгэ куттахха бу киһи хаанын элбэтэригэр, хаан ыарыытыгар наһаа туһалаах. Ону таһынан иммунитеты үрдэтэргэ эмиэ улахан элбэх веществолардаах. Ону таһынан бу дэлүһүөн сибэккитин эмиэ биһиги үргээммит туттабыт. Бу дэлүһүөн сибэккитэ, холобур, эмиэ чэйгэ эбэн биэрдэххэ, чэйи амтанын тупсарар. Ону таһынан эмиэ иҥэмтэлээх битэмиинэ наһаа элбэх. Сүрүннээн итини хаан аҕыйаатаҕына иһиллэр, оннуттан бу киһи бэйэтин организмын бөҕөргөтөргө, иммунитеты үрдэтэргэ онно иһэллэр. Ону таһынан боҕуруоскай ото сир сыта от диэн ааттыыллар. Бу боҕуруоскай оту дьиэ ыраастыырга туттааччылар, ол гынан баран бу боҕуруоскай оту эмиэ Чэй курдук чэй амтанын тупсарарга эмиэ бу кучуокка кутан биэрэҕин эбии, оччоҕуна эмиэ кини бу тымныйыттан киһиэхэ хайыыр туһалыыр. Сөп. Ону таһынан мин буллаҕына саамай сөбүлүүр отум бу оҕонньор ото. Оҕонньор ото Вероника Седая диэн ааттыыллар. Бу оҕонньор отун Киһи тымныйдаҕына биир тутуму ылан баран холобур чаанньыкка биир тутуму ылан баран боргутан иһэҕин, боргутан истэххитинэ эһиги тымныйыыттан босхоноҕут. Тымныйыы араас көрүҥэр, ону таһынан бу ханнык баҕарар ыарыыга бүөр, хабах, ону таһынан бу тыҥа сөтөл ыарыыларыгар наһаа туһалыыр от. Ити от туһунан манна Биһиги Сахабыт сирин учуонайа Лена Кривошапкина диэн Вероника Седая оҕонньор ото Куома ото диэн таһааттарбыт кинигэтэ баар. Бу кинигэни туһаныаххытын сөп. Бу кинигэҕэ наһаа үчүгэйдик бу от ханна үүнэрин, ону таһынан туох ханнык ыарыыларга туһалыырын кытары суруйар наһаа үчүгэй кинигэ. Сөп. Ону таһынан биһиги бу дөлүһүөн отонуттан көннөрү Көөнньүбүт утаҕы эмиэ оҥорон иһиэхпитин сөп, бу манна буоллаҕына үс киилэлээх истэкилээҥкэҕэ тымныы уу кутан бараҥҥын, бу тымныы ууга ыстакаан аҥара дөлүһүөн отонун кутаҕын, дөлүһүөн отонун кутан баран ыстакаан аҥара саахардыыгын уонна үс-түөрт күн туруора түстэххинэ бэйэтэ көөнньөн, наһаа үчүгэй битэмииннээх утах буолан тахсар, ону оҕолор даҕаны улахан да дьон наһаа сөбүлээн иһэллэр. Ол гынан баран бу утаҕы киһи аһаан баран иһиэн наада, тоҕо диэтэргэ ыс битэмиинэ наһаа элбэх буолан, маннык утаҕы утах киһи тииһин лааҕын алдьатар, ини гынан аһаан бүтэн баран иһиллэр уонна хайаан даҕаны айаххытын сайҕаныаххытын наада. Сөп, ону таһынан биһиги хаамай эмин сөбүлүүр бу туоҕум Ээ, туох отоно? Долокуна отоно. Долокуна отонун маннык э, мэлийэн бараҥҥын, э, кыратык оргутан баран истэххэ, киһи сүрэх ыарыылаахтар эбэтэр бу ньиэрбэ ыарыылаахтарга наһаа туһалыыр. Аны буоллаҕына бу сезонунан киһи күһүн уонна саас оргутан күҥҥэ үстэ, ыстакаан үс гыммыт бииринэн истэххитинэ сүрэххит тупсар, тымыр үлэтэ тупсар, ону таһынан бу манна хаан кытары убуур. Омук учуучай буоллаҕына туһата диэн биһиги саамай сөбүлээн иһэр буоллахпытына кини дабылыанньаны түһэрэр, ону таһынан хааны убатар, онно киһиэхэ наһаа элбэх күүһү, эниэргийэни биэрэр, оччоҕо киһи күнү быһа сэниэлээх сылдьар. Дьэ мин сүбэлээбит сүбэлэрбин туһаныан уонна доруобай буолун. Тааттаҕа Алампа аатынан ытык күөл бастакы нүмердээх орто оскуолатыгар учууталынан үлэлиибин. Уонна Чэбдигир диэн фитобар куруһуогун үлэлэтэбин. Ол куруһуокпутугар биһиги сайын лааҕыр үлэлэтэбит. Уонна ол лааҕырбытыгар бу эмтээх оттору үргээммит, бэйэбит Таатта чаай диэммит чэй оҥороммут атыыга таһаарааччыбыт. Ону таһынан буоллаҕына бу дьон дьиэтин-уотун ыраастанарыгар диэммит бу Үөрэ отуун, ону таһынан кучу чэйдээн, нобуор оҥорон атыылыыгыт Болҕомтоҕут иһин махтал, бары доруобай буолун, чэгиэн, чэбдик сылдьын